Meň atamda bar-a, mana şunça pul bar. Sen meň atamda näçe pul barlygyny aýt, indi köp pul barlygyny. Mana şunça pul bar meň atamda.
Mana meň atamda şunça. E, oň ýan nirde işleýär seň ataň?
Gep soýuzda meň atam. O taýda näme bolup işleýär? Gepçileň menjeri atam.

Lep berleýin alala. Lep berle, ýörünsek.
E, bol spidimi ýölt goýaýylma. Ana meň Lewa diýen zadym.
Halasda fawori magazynymyz açyldy. Gelýoň klientleň islegine görä şu maşynkadan reňk ýasap bermeli bolýaň. Reňk ýasap bermeli bolýaň.
Mana seň esasy etmeli işleň şorda. On kilolyk, on bäş kilolyk, ýigrimi kilolyk emulsiýalar şorda boş ýör, getirip senem dolduryp bilýäň, özem dörtden, bäşden götermeli bolýaň. Götermeli bolýaň. Goýaý göterjek-ä-da.
E, aşna, men saňa bir zat aýdym, götermeseň zat ýok häzir, göterip görkezim-ä.
Isa, baş, bunu götür kökeni şuna. Manda. Mana deret, mana mana gyndara yine dört saat var yine götür kökeni şuna deret bana. E mine ağır iş däldi geplenýän iş yok mu? Men atam bara gep soýuzyň menjur bolan soň ağır iş işlesen menden gaty görýär. Ey bar tur gidey. Ey baş,

Ey 350 tapar 3 diýdim, näme üçin almadyň? Gördüňmi Farhat? Gördüňmi adama bir zat gygyryp gygyryp düşündirýäň-a. Ana ondan soňra şeýle aýdaňda Gördüňmi? Näçe bir 3 diýdim o. Berekella. Ine, şeýlelikde şu jigimiz adamlar çapak çalalyň. Ine. E pul nerede?

Pul näme etdiň? Bar göni ejeň ýanyna bar. A. Bar bar bar. Ejeň ýanyna bar. A. Indi adamlar. Ene. Bir zatlar nesibe diýilýär. Taýynjak 50 dollar alyp gitdi ýaňky konkursyň. Awa. Örem ýeňije konkurs. Indi parahat agymyzyň klasdaşlary bar. Eşitýäňmi agam? How jigim?
Şuňa boýum ýetenok welin şuny alyp beräýdä. Haýsy? Şulmy jigim? Bak, oldu zat eken ayman men öýe alayım. Beýtdegem bolýar para. Biziň gurluşyk magazinimiziň ýerleşýän ýeri Astrospaça Altyn Açaryň edil gapdalyndaky badyba. Biz bilen habarlaşmak üçin sekiz altmyş bäş segsen on alty elli otuz alty nol iki ýetmiş dokuz. Salam. Salam. Köşkli mebelmi?
Hawa. Aşakda girilede bildiriş alypsyňyz. O köşkli mebeliň mebelini ussatlyk bilen ýasamaga işeňňirje, dogruçyl, işgärler bilen oňuşykly işgär gerek diýip ýazypsyňyz. Hawa, ona ýazdyk. Onnoň size şu ýazylan zatlaryň hemmesi barmy? Dogrymy aýtsam, özüm-ä gaty ýaltarak. Hawa, işgärler bilen adamlar bilen kän oňuşyksyzrak. Onda näme üçin geldiňiz? Dogruçyllygy dakga gitmeli geldim. Zeýtunyň gadyrly işgärleri. Men sizi näme üçin çagyrdym? Biziň söwdamyz gün-günden özgerýär. Esasanam şu zeýtun pursatyna isleg hasam artýar halkyň içinde. Hawa. Onsoň biziň esasy maksadymyz pursanymyzyň ýok marketde ýerine bolmagyna ýol açmak. Düşündiňiz dämi? Hawa. Umuman, söwdamyz ýokary depginde dowam edip dur. Şoň üçin hem men size gowy işleýäniňiz üçin Awaza bir hepdelik dynç alyş petegini sowgat bermek. Ýöne petek bir adamlyk. Kime gerek? Maňa başlyk.
A saňa gerekmi? Hawa, başlyk şu ýoldaşyny çagalap, obşy semýa bolup hizil edip dynç alaly-da. Sen düşünmediň öýtýän. Ol petek bir adamlyk diýdim. Ýo, düşündim başlyk, men Awaza gaýynenemi ugratjak. Hä.
Utan ow, utançsyz. Utan. Şu madem sen ýatan bolýaň, bergiňi haçan berjege? Hä? Utançsyz diýsänim. Tek bazara gidip bar, ynamly mobalyna gidip, telefonymy alyp geleniňi bilýän? Ine, ýigrimi müň manatlyk telefon ow, ýigrimi müň manatlyk telefon. Utan, biz maşgalamyz bolup bara prostoý telefon ulanyýasow. Ondan çykyp bara kafe baranyňam bilýän, gije sagat on ikä çenli oturanyňam bilýän. Aýalym aýtdy. Kesäý çekip oturma, olam birinden eşidipdir. He men saňa köp bildirjek, şundan soňam ýatyp gör hany. Indi näme üçindigini bilensiň-ä?

Saňa bir gowy bir erbet habarym bar haýsyndan başlaýyn? Aý gowusyndan başlap göreliň. Gowusyndan başlaýyn.
Indiden beýläk sen Türkmen Glasyň işgärleriniň üstüne starşylyk etjek bolup daň bilen bujyny tuzup turup kösenmeýäň. Sag boluň Maşyk. Minnetdar janyňyz sag bolsun. Iş wagtyny üýtgetdiňizmi? Wagty üýtgetdim şu irden turma şeýle kösenýädimdä minnetdar. Hany erbedinem aýdyp goýerin indi. Kowullyň.
Aa!

Siz aňarda garaşyberin menem bararyn ha öýe gelip siňädirin.
Aa, tüwelem, işler kak polojno. E, astorojno, astorojno.
Başlyk. Ama. Dynç beräýmelem, hal gaç gidipdir a. Hal bilen işim yok, esas hal azat olmasa olya.
Yedi çekedi, bar işim bilen ol. Ay, oral raymalı. Özüň galdyryp bileňok o aýlygy galdyrýaňmy?
Alo. Hawa, o dogum halsat ýok. Hawa, hemme halam bar. TikTok profilimde girip görüň, hemme maglumatlar bardyr. Hawa. Başlyk getirläýçi zamanny. Başlyk. Ha. Ha, näme?
Ine serediň, işler gowa. Gowa.
Söwda da gowy.

Söwdamyz gowy. Owo sizem artykmajy bilen ýetişip durdyňyz. Indi köpeltmeli wagty gelip ýetdi. Başlyk.
Näçeräk köpelderkäň?
Nämeni?
Aýlygy. Ä men aýlygy diýdimmi? Men siziň işiňizi köpeltmegiň wagty geldi diýýän. Taýyn boluň ertir täze halylar gelýär. Aýlygy köpeldäris indi. Boş oturyňyzy görmäýin.